Tɔ! Ka n lan niŋdi gafara n-labiri kpɛri na ka gbaari ʒii wulan ni zaŋdi ti la shɛli zaŋ sɔŋ ŋɔ. Tɔ! Ka n lee zaŋ shɛli zaŋ pahi di zuɣu bahi na ti mini yɛli di yɛtɔɣa ka n lee ku n suhu ka yi lee chaŋ pa ŋ ma domin di niŋmi ka di dibaayi ŋɔ maa ka di ni tooi doli tumdi tuma pam. Dini n nyɛ ni laɣindi diba ayi ŋɔ maa ni ŋmaai ŋɔ maa ka laɣim dini maa zaŋ pahi sɔŋ maa na to yɛlimaŋli yɛra lala ti la shɛli ʒiɛgu lana ni zaŋ sɔŋ ŋɔ maa silimiinsi boli ni alovera alovera. To din ka bɛ mali niŋdi drink shɛŋa ka bɛ booni ni Alvaro bee Alvira bee wula ka bɛ lee booni ba dama Dagbamba yaa malila bini booni li shɛli ni Alvaro to lala tila shɛli ʒiewula ni zaŋ sɔŋ o maa to dini ka bɛ mali niŋdi lala drink maa a yi kana ti yuli Alvira nyɛla binshɛɣu din sɔŋdi ninsalinim pam bɛ biɛhigu puuni. A yi kana ti tinzuŋ tiŋ ŋɔ polo ŋɔ na, dundɔnani pam bi ku sansansansansa li mi, ka shɛba niŋ li niŋ kunkɔna ni n-zaŋ tamtam bɛ yiŋa, ka di nyɛla ka shɛli piligu aloe vera di yi be a yiŋa alizin biɛri bi kpɛri nimaani, dɔri lahiʒibisi di bi libigira a dundɔŋ ni. Di daa shili din ku nyɛ piligu m-bala. Di mini binshɛɣu ni ku zaŋm bahi ni ŋɔ taamiya wuhibu maa din ka Dagbaŋ booni ni nya wutibili din mini li n-ti pahi ban duɣirigu dii be ninsal dundɔŋ ni alizin biɛri bee yɛl biɛra di dii bi libigiri ya i biɛhigu puuni. Di zuɣu di tuuli din na ku niŋ ni binshɛɣu m-bala. Din pahi ayi, Aloe vera nyɛla binshɛɣu din tibiri doli shɛli ti ni booni kamani koba ni ni yi nyu la ka bi booni atratis kamani nira ŋun mali atratis especially ninvuɣu shɛba ban zooi ka bi nyɛ ulcer barinima ban ka atratis maa ka di tooi gbaara. Binshɛɣu bini booni arthritis maa nyɛmi kadama koba ni ti malila kpa shɛŋa ka di bɛ koba maa ni bee ti malila ko shɛŋa ka di bɛ koba ni ka nyɛ ko sala dini n chaɣi ti tooi lɛbiri ti maŋa n tali ni di niŋdi binshɛɣu kam zaa sa ka bi wumdi biɛrim to a ti nyɛ ka shee doro gbaai so bee ka so bɛni ka o duni ku biɛra bee o nuchee bee o nyaankɔbi dɔɣu ka di ku biɛra Di wuhimi ni lala ko shɛli din be ni maa, lala ko salli maa, di nyuurimi bee di nyuumi. Di saha koba maa kpalim sɔrila taba. Dabila m-bala, di saha di gbaala taba m-bala maa. Naawuni ni nam O binnamda shɛm, kaman loori bɛ ni yi ku niŋ n niŋdi ti mali lu shɛli polo ka bɛ niŋ bɔn grease n niŋ grease nim ni niŋ li a yi ti nya ka grease maa ka di nyɛrigi bee ka di yi a ni nya ka loori maa kurigu maa ka di lan ka yaa bee ka di chana ka damda di yi pala di labimi grease di bee nya alaafee loori maa bee n zani viɛnyɛliŋga to lala n nyɛ ninsali gba zaa. Di zuɣu aloe vera nyɛla binshɛɣu piligu, arthritis, ninvuɣu so ŋun zooi ŋun tooi mali ulcer bee arthritis ni bɛ so zuɣu bee ʒi gɔra ni bɛ so zuɣu. Di yi zooi ka a yi tooi mali li n pahiri a binnyura puuni, di tiri a la alaafee saha shɛli kam. Di mi bi duɣira. Lala aloe vera ŋɔ maa a ni yɛn niŋ li shɛm nyɛla a ku yɛn gbaai li n-ŋmaai di vaɣa maa ka o ŋmaai li paai di gbunni di biri pam di shɛli ti di shɛŋa beni di yi bi ka a nya li naɣiŋ zuɣu bee ŋmaai li dibaa anahi bee dibaa ata niŋ bini ni di timsi mi maa yaɣiya to di yi niŋ ka di a yi nya li ŋɔ ŋɔ maa a ku yɛn zaŋ la subila n-kuli laligi di zuɣusaa ŋɔ maa zaa yi ka che di saɣim maa di saɣim maa bela puuni ka sali pam. A yi kul ŋmahi ŋmahi li n-zaŋ niŋ bini ni, bala nti yi ninvuɣ so ŋun zooi ka o tooi ŋmahi li niŋ a bihi ni nyura bee miliki ni, di tir o yaa pam ka tir o alaafee pam. Ka arthritis maa kɔŋ ku ka di tibira, di tibirila sheedoro, ka tibiri kpaɣ piɛliga. Din tooi chɛ ka a nyari li di tooi zooi ka yi nyari li ka di be niriba dundɔna ni bee ka bɛ tooi yuusiri li pam m-bala. Dinzuɣu kaman doo ŋun beni ka to n-gbarigira bee ka o yaa di ka o di ka yaa zaŋ chaŋ o dooshee, di yi niŋ ka a yi yuusiri lala aloe vera ŋɔ maa ka a tooi ŋmahiri li niŋdi kom ni ka di mini di paɣiri maa o, shɛɣu n-zaŋ bahi ka lari.